Kum sawm rupala kum riat a rau cangmi atu bantuk nikhua minung thong nga Falang khua ah an i pum. Cucu zei ruangah dah Falam khua ah minung thong nga an i pum kan ti si ahcun Mirang uknak tangin zalonnak kan hmu cang lai caah kan ram zeitindah kan sersiam lai? Zei bantuk uknak phung dah kan ram nih kan hman ah ṭhat lai timi khuakhannak ca dingah kan pu kan pa hna, kan nu le hna, kan pi le hna kan i pum. Cu kan i pumnak ahcun ram uk phung Bawi le chia thleidannak, uktu le ukmi hna thleidannak, hanghuang vialte an rak doh dih i zauk kukhannak, mi vialte, Pathian sermi minung vialte aa ruang ten an sinak suttung an rak bunh ni a si. Cu zaukukhannak le Pathian sermi minung vialte aa ruang in miphun phunkhat kan dirṭinak ca dingah suttung an rak sermi nih cun ruahchannak, rualremnak, dothlennak a chuahpi. Miphun ah aa dang lengluangmi, zomi, Laimi, asho, cho, khumi vialte Chin ah pumkhat kan si tinak kha kan langhtermi a si. Kan pu kan pa hna nih mirang uknak tangin zalannak kan hmuh cang lai caah hmailei kong sadu an rak thah ah ruahchannak nganpi an rak nei. Rualremnak suttung an rak bunh. Sihmanhsehlaw cu bantuk thil ṭha, rualremnak, zalonnak, zau khuakhannak phung cu kan ral hna nih an duh lo caah kum sawm ruk renglo chung kan ram ah kan miphun ni cu a sining tein tuah kho lo le hmang kho lo in kan rak umnak cu kan zapi theih a si. kan miphun sinah kan ca le kan holh kan nunphung kan biaknak minung nih a covo ka simi vialte cu buarpiak le chuh le dawi tuk kan si cu ruangah cun nihin ni ah hika Chinmi a thongin Amarillo khua zongah kan lut phaknak a sullam cu a si. Zeicahtiah miphun phunkhat ah an dir sual lai i an i hlum lai i an ṭhawng lai i ti kha kan ral hna nih cun an phan caah a si khawh chungin ṭhen le cheu an kan timh zungzalmi kan tonmi kan tuanbia a si. Sihmanhsehlaw kan miphun tuanbia kumpi kum sawm ruk le kum riat lengluang Hi caan chung lengluang kan miphun nih cu kan dirkamh, kan nunnak, kan thisen, kan thlen, kan sining vialte thap in dirkamh kan ngam. Cu kan dirpinak cu sianghleiruun tual ah siseh, Rengkun le Mandalay khualipi lam cungah siseh, Hakha, Falam tidin na tu, kan khua, kan ram ah siseh, a thu bikmi tupi, a sang bikmi tlang, a thu bing horkuang ah hriamtlai in siseh, vawleicung miphun hna, ramkip minung kip an i tonnak UN tual ah siseh, Europe ah siseh, America ah siseh, kan miphun kong ah a pelte hmanh kan kamnak a um lo. Cucu vawlei nih Chin miphun, Chin ram tiah kan kan theih ve khawhnak hnga ding ah tei kan rialmi kan cawlcanghnak Kan tuanbia cu kan zapi te kan theih a si. Asinain hi bantukin vawlei cungah miphun phun khat, ram pakhat i dir hi a fawimi thil cu a si hrimhrim lo. Thil ṭha a fawi bal lo. Zeihmanh a man lo in hmuhmi sullam a nei bal lo. nunnak thisen thlenpi he cawkmi miphun sinak ram sinak a sunglawi zungzal cucu vawlei tuanbia hohmanh nih el khawh lo dingin a dir mi tuanbia a si Chin miphun pini a chuahnak a suttung pakhat ah aa tel vemi cu dothlennak a si. Cu dothlennak cu ranguk bawi bawi hna nih mi zaran sinah duhtawk in nek le uk le eimpuar kha kan pu kan pa hna nih an rak duh lo caah zauk kukhannak phung in an thlenmi ni a rak si. Cucu uknak pakhat in a dang pakhat i thlen cu dothlennak a si. Cu dothlennak thlaicin rak tuhmi cu atu nihin ni ah nanmah kanmah kan liang cungah a phan. Miphun dang Kawl hna nih hriamnam hmangin kan ram ah kan nunphung, kan biaknak, kan sining vialte chuh an kan timh tikah dothlennak, a tuahmi miphun kan sinak cu vawleipi nih kan theih caah nihin ni ah hika America ram le Amarillo khua dong ah nang le kei nihin ni ah kan ṭhutnak khua kan saknak a si. Hika hmun kan ram phak tikah nan fale kan fale zeitindah hika hmun kan ram phak tikah nan halnak sual si ahcun chim hna u. Kan miphun cu zalonnak a duhmi miphun kan si. Democracy a duhmi miphun kan si. A ral ṭhami miphun kan si. Ningcang lo i a ummi system kha a domi miphun kan si caah hika hmun i kan rak phaknak si ti ka chim hna. Cu dothlennak a hlawh a tlinnak ca ding ahcun fimthiamnak, Neihchiah thinlungput a dikmi a ṭhawngmi kan neih a hau. Cucaah cu hi hna hun kan rat tikah cu bantuk dothlennak kan pu kan pa hna nih thlaici an rak tuhmi a theipar a zun komi kan fale an sinak ca ding ahcun fimthiamnak an nei a hau.

Cu he ai rual in tulio ah kan ram sining zoh lo awk ṭha lo. Zeicatiah kum sawmruk le kum riat chung ah Chin National Day cu amah ning te hmanh in hmanter kan rak si lo i a phunphun in uktu hna nih hrawh hloh rak timh a si zungzal. Sihmanhsehlaw kum thong thing le kum hleihnih ah dothlennak a tuahmi CNF le Kawl ralkap cozah kan i chawnh tikah Chin miphun nih hi a miphun ningte kan sining tein nan kan tuahpiak khawhnak lai ca dingah tiah biak si tikah cu hnu lawng in atu Chin miphun pini cu amah a sining tein kan hmannak hi kum thum, kum li lawng a si rih. Zei ruang ah dah kum sawm ruk reng lo lengluang hlok ral an kan tim i zeiruang ah dah CNF nih hriam aa tlaimi bu nih hi kong an ka chim tikah uktu hna nih an dawr an ngei hna an bia an ngaih hna hihi nihin ni caan ah kan ruah phu kan ṭhawn ve lo si ahcun kan ṭanṭuan ma ve lo si ahcun kan zapi te lungrual te kan dir lo si ahcun uktu hna nih cun kan covo a simi anmah amah te cun an kan pe lai lo zeicahtiah zalonnak hi Allah in hmuh a si bal lo ka dei tuan bia zalonnak cu real deed a simi hna nih va lak a si tawn atu lio caan ah dothlennak kan tuah tikah kan ram ah thil tampi ai thleng ruahchannak tampi kan nei deuh caan tong si minung tampi lungawṭawm in kan um lio caan kong a si. Kan miphun hawi hna, nihin ni ah lungawṭawm in maw um sual lai ucih. Vawlei semka in kan tuanbia kan ṭial thawk in Chin miphun za a rak long zalong mi miphun kan rak si zungzal. British Empire kan sin an rak phak tikah an rak kan tuk i an rak kan uk. Kan kongkau ah hmailei kan dirnak hmun kong ah kan ram kong ah biaceihpi le khuakhanpi rak um bal lo. Mirang sin in zalonnak kan hmu lai kan ti tikah aa rual tein Kachin le Sian le Kawl he zalonnak kan lati lai kan ti tikah A zalungmi ram, Chinram, zeitindah kan ser lai kan ti tikah khuan kan khanmi cu zauk kukhannak phung le mi vialte aa rualmi phung suttung kan rak bunhmi a si. Asinain Kawl nih an rak kan uk tikah an minung thazaang hmangin, an hriamnam thazaang hmangin, an fimthiamnak an chuahka hmangin an rak kan uk tikah kanmah kan miphun kong kan ram cia chimrelnak i ceihkhanṭinak kan rak ngei bal lo. Sihmanhsehlaw kum thong hi le kum neng thong kan nihin ni tiangah kan miphun vawlei an hunh tiang kan miphun kan hunh tiang hmailei ah zei bantuk in dah khua kan sak lai i zei bantuk uknak phung dah kan duh i zei bantuk in dah khuakhan lai rel kan miphun kong a tawlrel kan duh timi kong cu miphun dang a simi ah kan uktu hna he kan i ceih cuahmah lio caan a si. Kan miphun tuanbia atu bantukin kan miphun kong kan i ceihhertu lawng a si. Cucaah cun kan miphun kong vawlei a dongh tiang vawlei hmun tiang kan chimrel lio caan si caah kan ṭhawn a hau. Kan lung aa rual a hau. Hmailei i kan ral he bia aa ruah cuahmahmi hna cabuai cung i bia an chim tikah thazaang an ngei a hau. Cu a thazaang cu na him ni ah hika hmun i a ummi nangmah le keimah hi kan si. Nangmah le keimah bantukin a ummi vawlei cu khuaza ram kip a ummi hna, Chinmi hna, kan lung aa ruangnak le thazaang kan chuahṭinak le kan i fonhnak kha cabuai cung i bia a vaa ruahmi hna nih hi thazaang hi kan daiput lawnglawng ah kan miphun vawlei a hmut tiang bia kan chimnak ca dingah sullam a neimi a si lai. Vawleicung ah sertu nih ram a kan pek, nunphung dawdawh kan pek, bia le hla dawdawh kan pek. Miphun phun khat ah kan ser. Tucu sertu nih a kan duhpiakmi cu an ram hi anmah te aa zohkhat khomi miphun si ve ding, a nunphung a ṭhanchoter khomi miphun si ding, a ca le a holh a ṭhenchep choter khomi miphun si ding a kan duhpiakmi kan si. Minung sinak ah mah ca lawngah lungphung a si lo. Amah le mah aa zohkhenh kho lomi cu mi santlai lo ah vawlei cung mi zeipaoh nih chiah a si. Kan miphun ningin kan dir lai kan ti tikah atu lio ah vawlei cungah miphun phunhrat in kan dir ve caah sertu nih amah tein a ke tein a dir khomi miphun si ding an kan duhpiak. Kan pawng kan kam hna caah, kan innpa kan cakthlang hna caah ṭhahnem santlai si kho dingin sertu nih a kan duhpiak. Vawlei cungah miphun phunkhat in khuasa vemi kan si caah vawleipi a ṭhanchonak ca dingah vawleipi a ṭhat deuhnak ca dingah Thazaang a chuah kho vemi, tei a rial kho vemi miphun si ding ah sertu nih kan duh piak. Cucaah cun pu le ka nau hna, tuchun caan ah Chin miphun pini kan lawm kan ti tikah Chin miphun pini i a sullam taktak, a suttung taktak cu zauk pukharnak a si. Chin miphun pini i a sullam taktak cu, a suttung taktak cu ruahchannak, hmailei ah hinak na thil ṭha deuh kho timi ruahchannak a si. Chin miphun pini a suttung pakhat cu rualremnak, Chin miphun chungah rualremnak a si. Za uknak, za, cu Chin miphun pini i a suttung a dang pakhat cu dothlennak a si. A ṭha lomi, a dik lomi uknak kha hlawt in a ṭhami, a felmi, A dikmi uknak ser kha a chuahpimi a si. Cucaah cun Chin miphun pini ah kan dihlak rualremnak, ruahchannak, dothlennak ah dongh tiangin lungrual tein kan kalnak khawhnak lai nan zapi cungah sawm buin ka bia ka donghter nan dihlak cungah lungrual tampi ka nei.